Ah, nhasi ah, nhasi hakuna kundi ari kukuenda ne mushini maoko here hapana mushini apa iko ini ndine mushini papana muri kundari ndiri nenchingochovha ndima ndodya ndege here pano ah, vana ndonzwisisa ka vanoenda kuchikoro ko iwefo ndari ndari ndari eh, sindoro tonja ridzidzira weni ayewa
asi iweyo hama dzako ziri kutokudii nei futi Namba kwenyu ndakaendesa mari yakakwana wani. Sa.
Chikutaza kuti zvarimwe mwana chii? Ah, eh.
Signor, muzimba. Zvepe kuchibvunzira. Maswera si.
Ewo.
Maswera. Mwanangu. Ah, ndaumbeenda kuskuri.
Ukuenda pe une bhutsu dzakadai? Ndikuenda kuskuri.
Dzirimo mubhedroom ndozochinjira mberi. Shasha uda ndinetsa. Mukuzviona sinyoro? Aya isi mhozvo yangu.
Ash.
Mwana wacho ndakuzvara ndega. Pamwe ndozvo akadziza kwa mutari wangu ari. Tsiri mo mbegu ndozopfekerwa mberi. Yeah, enda.
Asi ini nangu uyu hunhu ko. Chifamba. Achina ah, mari. Nasa hapa torina. Eh, andiri kuona uniform yakapfeka kuti yakanaka kupfura dzevamwe. ikoko toda zvinhu zvechikoro kuti unosvika kuchikoro iwe otanga kuita zvako zvisinei izvi zvakoma aa chasenda ikoko kechi kuna ticha wako
dzipfekwe bhutsu dzodzo ndikuvafonera ndikutokuudza ndakachena ndizi akachena asi panyaya yebhutsa pababa mwana hausi kuona kuti pane misikanzwa inenge iri kuitika Ah, vanhu vakuru izvo. vanhu vakuru kuita seko uchingojaidza mwana uchingoti munhu mukuru munhu mukuru zera rake rava munhu mukuru pakutadza ndokudana nevarume vevanhu Ah, uchingoti munhu mukuru munhu mukuru zvisina basa rese nepamunozoti kune wandari kokoko Eh, eh. asi ndichakubata kundari uku Ndi- ndati ndichakubata Ndiri kundari here kwanoramba kuti ndari ndari. aiwa ndingotaura zvangu ka Aiwa. Iririmo.
Unozoti uh, beside kadegree kandinako kekukuda ka. Ndoda kuita futi tumwe tumacourse course twakaita sana massage so that ndinenge ndichikufadza every time. Ungofila kuva relaxed around me so. Hauite kuseri kunge kune massage andidi. Why? ukazoita girlfriend ukunzoko No, ona wo.
kumamasaji aa This is the good thing for us. Ndiri kuitira isusu. Yo, toona ana Georgina kunzo. Exactly. Ndiri kuti I will be doing massage so that pandoya pa den so wagara saizvozvo wakaneta ndichikumasaja. So that you feel good. atishandise zvaunogona izvo zvakuda kuzo upgrade hai hai hai
Shanje dzako dzichakutadza kuwana zvinhu zvakanaka iwewe.
idzodzo dzekuti hanzi unonga kutosvika kuti ndikange ndakuzvigona sterek ndakunoitana najojina yes varume vese ndovanhu vazvo ndozvavanoita tongodzinzwa nyaya idzo murume wangu akazodai so akazoenda negirlfriend saka handidi izvozvo babe mm.
are you, are you for real mm -hmm.
sure mm. okay. Aha.
Ah, Svikai. Pepe muti. Eh. Ah, Signore, signore. Sahwira.
Ndima afunga uchitokonora kuchipisa kudai. Handizvozvo.
Mamatadza kugara kana pamvuri. Maisi ah, maisinyoro makadi. Makadi Robin. Mafara.
Ambo, saka muchangodhakwa nezvinhu zvandinazvo zvandagara ndichiziva zvinatural natural zvandakazvarwa ndinazvo izvozvo. Izvozvo zvainge zvandakatoda izvozvo. Chega uchimasadya zvinatural zvacho.

smoothing supi zvechitondinakidza kuti ndisaonekwe to be honest izvo wazvichoti ndisaonekwe ai wandi wabota kuti handitifanira tomboita massage kosi yeye kuti ndizokumassage because ndozodaiso nevamwe iwe ukarukwa unobva wazoonekwa nevamwe varume so titi potati draw draw six na nine munzwei mwana wamwene eh, munzwei iwe wabontora wani mwana watezvara wati nyi ndikangoita kosi iyoyo ndakutoita zvaranjojina iwe ukangorukwa hautazomaboi so titi potati hakuna

Ngwakaenda kwavo kumarunzira kwangu right. Ah, siyo zvibage zvakukowe zvinongoda kumboona kuti zvabviswa here mumundo mokowapo.
Vape mda tikukucha zvechibage swedereka. Oh ayo haimbo.
Swedereka.
Aitai ah, itai henyu zve. Eh, Chamunogona ka kuzvinge kuzvidoro kadai mamuchidai mamuri vanhu vanoshanda kadai chane.
zvinoda kumukira mangwanani ngwanani ndopa zvinoda kuitwa ndozvazvinoitaanozvizwisisa here
wane nungu wakambori mhere vakazombokohwa hapana sinyo
andaenda kutora kuti tichiende kakweve oraiti arakwireri ndati a mwangu anoda nguva dzino dzaapedza kasezvinhu zvanga takataurirana ah, tanda kutopedza kungozvarwa haarusero hatisati tazadza zvedu tata tichazadza matumarusero maiwaigona kundichengetera rwangu ndozondanga ndazviona kuzhinya kwacho unobva wata zhinyu rinosvika kunzeve uko nokuti wanga ndazvitaura panamba kuti mamhanje kundari ndotozviziva ndotozviziva izvo ndo zvandoziva endai maisinyo handi anongonzwa anosiwarawo rusero iri handi ndindodya ndega panapa Eh, ah, kwepi munorimba ka imi ko eh, handigoni nogbe muda kwenyu uko ma- makakohwa makakohwa ka ma- ma- ma 51 changu chino wakomana wari kutoita ya vakomana vapiko nungo Amai wawa. basa kufu Eh, kwamai wawa Ani chakaita.
ayo Amai ndato- wawo.
ndatopfura nepo ah kwamai wawa Oh. Eh, ndikati aiwa kana ndingagara ndisina sawiri Saka ndinodzoka ka.
usataure nini
Endai kudoro renyu. Hanti pana patichadya doro nhasi ndikukuisira plate yakazara nedoro. Ndosadza rauri kudya riro sadza rine doro. Endai. Kusara ndichishanda ndega panapa. Ndizibhemuda racho kana kukowa vana kana kana chibage basa kufurirwa murume mukuru. Zvinhu zvacho sova. Inini. Asi kundiziva inini.
Unozoita rinhi mwana?
Seriously?
Mm. Ine yakakosha iyo aiwa to be honest hama dzako dzinozopedza dzakutondituka kutoti ine handizvare but vasingazivi kuti mwana wavo ndiakuti asati aredi kuti tete mwana.
Okay. Here's the thing. Kana vanhu muchinge mapinda mumarriage akasi pese pekuti tongomhanyira ta mwana we need to plan life we go stage by stage mm. anditika we have some goals atakaseta tikatanga right now ngoti tatongopinda murelationship tatomumarriage tova tangoita mwana hatisati tane zvikwanisiro zvatotoda asi vasida range rover maresponsibilities akatongowanda chete atichazokwanisa kuita zvinhu zvese zvatoda magoals ese awaitauraya kabusiness kako kechi nezvehembe waitaura kuti masozoka afford nezvendangoudza hanzvadzi yekuti musoro nguri kurwadza zvikanzi wa home guru asi zvakaita here so si pressure waitaura naye pahoni mm.
pressure ndiye ndinayo
wekuita mwana presha aiwa mwana tinomuita kana takumuda kanaatiitire vanhu presha kuti tiite mwana nekuti vanhu vari kumuda isusu kana takumuda takukwanisa kumuafoda takukwanisa kuita nezvake remember mm. ukaita mwana iwewe right now isusu tichine maresponsi tisati tambotenga tenga zvinhu zvatoda kutenga tenga iresponsibility inenge yauya mari inenge yakutoshota
ndandanonoka kana ihumba aiwa aiwa ndaswera mushe a ah, uhu ndo hanasi gandidaika u ihwa Ai ndapedza ka.
Eh. Ndakuta kuti ndiende kubasa. Mama muchida chi? But Mastongo ari kupi? Mastongo?
Ndikuta kumurayira ndisati ndaenda kubasa. Ah.
Ini mungandibvunze zvo Mastongo munhu anongopembera nenyika mungandibvunze zvekuti nei Mastongo ari kupi? Mama muzoti anongofamba achingonzerereka. But ndiwe mai ka. Ko kana ndakaita mai ndomubata gumbo here? Ndomubata pai kuti agara ari pano pamba? Chizwa. Eh.
Ini nga ndichita kuti ndiende kubasa. ndinosiya ndaraira zvendinota kumwana so murege chifamba nemaraini echienda nemaraini so handiti izvozvo so sadza rangu riri kupi sadza mabika sadza hapana kana muriwo kana salt yacho hapatorina mari yandiinayo ndeya ndatotengesawo kuti ndizobika futi humwe kuti vanhu vaone ah. kumwa pano vachidhakwa zvavo unondijairira nondijaira so iwe ndiwe mukadzi wangu so ndiwe unofanira kundivikira so ndoenda kubasa ndakaguta but why uchindibata rafu so irafu here kana munaita kuti hapana chimwe baba imi ah. madii kuenda zvakanaka kubasa usandibata rafu zvoda kunena nemakandishura inini handidi hangu kana mukusumudza chimboka izvozvo maindozvisikaita apa ndinoshanda ndinoshanda heavy so apa uri kuvikira vamwe toro ini handina kumwa toro ah, handina kujasa

Musatedze zvababa ava. Mungatotadza kundipa mari pano. Havataure zvembabvu. Iwo avava. Sekuda iwawa. Mm. Eh, maiwo. Mabata bata. Handiti Mm. Eh, dai madzibhuru rangu auya tamwa tikati wandeya. zvino vanosvika nguvai? Mm. I think ava pedo because nguva yandataura nawo.
Eh. Tanga titofanira kusvikira. Kungwafadza vanhu. Vanhu havamboe vachitengera mwana zero like. Vangatouya achidya chikafu chemwana pano vachidya zona mwana. Zvenhema. iwe wauda mwana mm-hmm. ndisana ndatoti mwana jesu usina kuda mwana okay saka hazvinzi chetaringa mwana zvonzi bebi ndakuda mwana Okay, hande itoita hande uyu asisoke tiendeke handataim iyo kana watoda mwana anything for you i can do anything for you izvezvi now now now ndoda kuverengera chiyanti eh, tomboita zvemwana andowauri kuda kuda vanosvika zvavo amene kaitingobatsirana tingaitei hapana godi godi eh, eh, eh svikai svikai svikai Hey.
vakomana imi. Zvinotanga. Ui. Ah. Eh, Hey.
Tinogara padhuze. ah, zvituru zvacho zvatopera ingogaraiwo pasi ipapo Hey. Titende. Ih. Ah. pamafamba famba musina bhutsu kwakanaka Ah, asi Angu- maita kutiza nduma mumunda Pandatora pacho. Eh. Ah.
Mm. Ayo. Eh. Rakavira.
Mm. Ko maswera seiko? Ayo taswira.
Taswira maswera sei? Ai ndo chachare.
Ndoka. Mm.
Saka ndakagona kubika wende huru. Ayo ngatinwe tinozotenga rimwe handiti. Mm. Eh. Mwana. Haiwa.
Hari chakazare. Anditi. Mhm. Eh. Ndivei zvenyu. Kuisire uchirimo. Ai urimo, urimo, urimo zvawo.
Aiwa iri rakabikwa rinoiso zvakanyanyisa patanda yemoto yaka rakanyanyisonzwa moto. Ah, apa ndakanyatsa kubika mwoyo uri pachi zvese zviri pamwe chete kuti vanhu vangu vakaya vanyatsa kudhakwa vanakirwe. Aiwa zviri kuoneka.
Eh. Mhm.

bigger imimi eh
kwete kwete yedu ayo ayo avacheta oh eh
vanga iwe zvayo wosaka uyo otobuda umu eh aya uya atobuda hake umu ini ndompa yake ndimomwa imu titende tibatsire kutenda eh ndira ndikutorere munyatsoona kuti ndakahupika chaizvo izvo ndakuona apa ngwatoomesa huso uchifunga kuti vanga toda kupedzera wani
nhasi ndotomuhwinda chete uyo akasandida uyu ndio munhu wandiri kuzoda manje sinyoro sinyoro ndoda kuti mundide nemwoyo wese kana mukadzi wokumba da kuti mumurambe ndoda kuti mumurambe mukadzi wokumba idai nini sinyoro ndikutokutsvirai mwoyo sinyoro ndikutokutsvirai moyo sinyoro ndikutokutsvirai moyo sinyoro zvangu zvaita aha pano rimwe chete aa ndotoziva kuti zvinenge zvaita kandikare ndakaoneka apa zvisaoneke nababa ya kwandira nomupa chete zvanaka oh, aiwa aiwa special offer yandachitaura kai aiwa haisi yenyuba ndiye ava varabva rauya eh. batsira kutenda ukomana
ndorenyu chete hamumwe nemunhu oh. eh, special offer because maiya kutenga sterek kwaasi nyoro nepatabva tisu ungazondinyimoiri aiwa mashoko maanzwa ah. ndirasi nyoro because ava baba vanoburitsa mari kwete mbichana vachitenga saka ndati ndiwape special offer yawo wazvimwiri vanyatsoguta ah baba
oh, izvatimo mukati aiwa haa ikoko siya henyu ah, ah,
aiwa matanga nyuka kusvika asi matengero matengero matengero
ngahari muchina yewani eh, iwewe imwa yako iroro wega asi ndinorangarira zvetukari zvetukari tumwe tunobuda pasina kubuda tumwe kiitei kwacho aiwa tunonaka ah. ndonodaka imi munongofungoziva nebasa rese imi aiwa ndikutotaura tunonaka tukari toto unotadza nekuda kandii takangofanana iro uku kungapa special offer chete yekuti chii semunhu anonyanya kutenga stereki rakabikwa nenjera here kana nemhunga njerayo ndiyo mhungayo ndiyo chii ndo mapfunde zvese imomo ndakamikisa hai rutoda ndakuzembera apa kana nditi kufamba kwandaita here mabva matonzwa kuneta kana mm-hmm. ndiri kuyeya kunaka ara kudhakai ah, dozvazviri ah, ah, pedzai hari yenyi

makuenda umba hmm. aya tokuonai mangwana mudzoke unenge hmm. uripo ah. unenge uripo eh, mofamba zvakadakaoraiti eh, umba ndichasvika mangwana ndikuda mombe dzekurimisa ehe eh, riri kunaka here sinyorogo ah, riri kuita iri kuita hmm. ndikuona kane maitira amuri kuita ya kuti e eh, sinyoro wari kunakiwa ah, iroyi eh. aiwa munoribika zvezvo ah, handii ndo zvandakaendera kuchikoro izvozvo zvinotoendawo kuchikoro kaizokubika wawa izvi hmm?
saka imima Pana parakasara mune pekuchengetera pakanaka here? Ah, kuhari dzangu.
Ndosaka eh, muhari dzangu. Handi iri rabhadharwe. Eh, iri eh, rabhadharwe.
Eh, inini ndamuona padzava pacho apa ndasiya mombe dzinoita se dzisina anovharira. Ha ah, ah. Saka muda ndikuchengetere hari. mozouya mangwana muchimwa
bhabharasi asi pakayowa mweya waye vanenge vasina mari vanenge vachiti amai wawo amai wawo ini ndinopereka nokuti kunyima ka handizokugoneba
era bhadhawa ka asi ka ndikutaura kuti pakayowa mweya waye vaye vanenge vachiti amai wawo vatipeyo bhabharasi ndinongochera nomukombe imo mundowa pa nokuti imimi amatadza kakupedza maona tira kuwandira ika mangwana mangwana mangwana ka eh. ndosvika Ah saka hapana chakashata ndokuchengeterai ndinorivhara ndotoriisa parene regai ahaiwa ah, hazvinyanye unedza zvene. Sinyoro.
Sinyoro. Ah, ah.
Ko matorara nhai sinyoro? Sinyoro. Ah, ah.
Imimi makati wamambo uri wega? Ha! Ko ndinogohwisei handiti ndakangofanira nerodo ramuri kumwa. Aiwa ini sendisina kurara.
Ah, imi majaira akamugara muchingodutira zvino ava awa ndofunga pamwe wadhakiwa nekuti chi kuri pamwe jojo tengi eh, eh, mapedza imi mamusikuona katumbuka kezvakakaita katumbuka mune anomworo amaiwe
nhai sinyoro aiko
ayo hazvinetsi eh. momubereka ayo akaziva zvekumubereka aa anozoti abirwa munhu uyu munoaiwaba hazviite kuti mumubereke musiye akadaro zvokuti ndabirwa aiwaba kanai munozoita ndaro dzeiko siyai akadaromusiye eh, arare imi musiye arare munyasei kumugadzira mushe uyu nai mungati munhu akotsire motadzi kainda anouya mangwana kana kuti oya ndichanoudza vakadzi vacho kuti murume nye akarara adhakiwa kuno ah, zinyorawa uyu ndatopedza ka

Hey, hey, hey, hey, hey. Ungena ngapha. All right, hayi kwe premise. Ndata kuti ndipinde muntu edu adapinde pagate.